Ame aɖe be dɔme ɖum na yewo. Míabie be ya ɖe nya ka gblɔ vɔ la, eye ɖa akpaligbe ɖum wole ne alo akɔta ɖum wole ne. Mɔmi, fita ilevia le fita ɖum wole no. Eklo ɖum ne.
Eva love TV egba míeva do ɖe aŋlɔga market. Nu ka wɔƒe míeva le aŋlɔga market? Dzo ɖe agbe ɖeka. Ilevi, ilevi ya ko nye enya nye taɖoa me ne meshiama. Ilevi edɔwɔge Monday, ike wodege tome, ike wadze dɔwɔge on Monday. Míedi be míage ɖe asia me le egbea, míabia edumeviwo, woƒe money agentswo, míabia wo be leke Joɖagbe e-levy dɔ ya yi ke nye e-levy tax ya egɔme dze ge ɖi, leke woƒoe, leke woƒe transaction wɔ ge. Ɖewo woƒe gawo ɖe ge ɖa le account wo me. Woadzudzɔ mobile money zazã alo. Lekee? Ao, agent yawo ɖe, leke wowɔ gee? Woa anyinɔ ge be yewo ƒe dɔ na atsi nenema, ame aɖeke me ga gbɔna ga ɖe ge yewo gbɔ ko yewoa pack yewoƒe nuwo ayi ɖe aƒe ma. Let's ask them, what exactly are they going to do? Aunty leke? Na mi wò ŋkɔ. Nye ŋkɔ ye nye Fianu Florence. Aunty Fianu Florence, leke? Mobile money, i, i, ka, i, i levy ya egbɔna. Fifia wɔ si be nu sia nu fia i, nu sia nu fia i levy, i levy ye gbɔna. Monday ɖeka, i levy ya egɔme dze ge. Leke nèxɔe? Nye ŋkɔ nye Georgina.
Wò ŋkɔ nye Auntie Georgina le gbɔnye. Eh, ya koklo lã wòdzrena. Bluma ya ma ɖate va gbɔ be, oh, Auntie Georgina be maxe mobile money, maxee to mobile money, maxe fe nye fea through mobile money. Auntie Georgina, E-levy, E-levy, leke nèxɔe? Ah, ye nya me si nenema be E-levy ya estart ɖe ta. Wobe mi register kple Ghana card a. Mm. Ta nya me va register o. Okay. Ta me va tu sim bubu. Okay. Sike be nye me ma register kple nye mobile money. Okay. Tani ma mawui ma kple sese yi le via nya. Medzi mo.
Tani vile pia medzi be a register yeƒe account ŋutɔ gɔn ha. Ne wa va nye mobile money ne ya va nɔ gare ŋutɔ fmo. Ta wo me le i le vinya reke mo. Nya ke na gblɔ ne dzi ɖoɖoa. Ha ro kuma gblɔ ne dzi ma be Ale be yeawɔe wòalé ŋku ɖe eŋuti na mí ne o. Wòalé ŋku ɖe i levia ŋu ne wòaɖe ega dzi kpɔtɔ alo. Ne wòaɖe ega dzi kpɔtɔ na mí. Aka yɔ be míaxa sugbɔ vɛ ta ne ɖe dzi na mí kɔa, ne mía katã mía accepte. Ɖe aŋlɔga si me abe aleke megblɔe na mi nena. Eva Love TV, dze agbana subscribe. Míeka ɖe anti vovovo aɖewo ŋu le afia. Tugbedzewo, wodze tugbe ale gbegbe. One, two, three. Woƒe mo nya kpɔkpɔm ale gbegbe. Midze be mebia wo. I levia egbɔna eve tome. Leke wo i Levi ya xɔ gee? Anti, i Levi ya gbɔna va tome dzo ɖa gbe ɖeka first ke i Levi ya ege dze edze dɔ wɔ as a eh, maybe account le asi o leke ne xɔ nu ya.
I Levi ya ŋutɔ nya mekpɔ be me ava cash nye ga cause medzi be ega ma gbegbe le edzia nya nye medzi be wɔɖi le nye ga me na ŋuta nya me ava cash nye ga katã le nye account me. Nanyi na wò gawo katã cash ge le wò account me. Efia wo medzi be eh, mobile money agent wo hɔn neɖu naneke o. Mekwa o.
Ii, medzi yim be wo neɖu naneke o. Anti, ele. Meku nye meƒui o elabena eh, ne ne mi dre ŋua ko mi xɔna ga zi ɖeka. Ne mi dre ŋua mi xɔna ga. Ee. Eh, Ake maybe eva na xɔna ega le o. Mobile money. Alo wò aƒetɔ ɖona ga na wò tso mobile money. Ee. Wò uncle ɖona ga na wò tso mobile money. Ee. Fifi le fia o gamɔwo katã nanyi na xɔ ga wobe yewo nane da ge ɖe edzi nanɔ xexlẽm. Leke are you edzi be ya mobile money ana gawɔ dɔ koko alo leke nèxɔe be wòadze yewo? O nya medzi be mobile money ana wɔ dɔ. Okay.
Wɔn edzi be ne wɔ dɔ. Mm. Without the e-levy koraa, mm. e-levy ne dze dzi o, mena dze dzi o. Mm. Edzi be ne wɔ dɔ ne ye hã. Okay. Anti be ya ya ega le si e-levy o no e-levy o ya ya mobile money ye zange ko ye zange. Ta ya na kpɔ be ya ya gatɔe. Ya be e-levy nya ɖe mɔ dometɔ ɖeka ye dzi be ne va Akpe, eɖo dze na mí ebe ya Ilevia elɔ̃ bena wòava faa mí ne míakpɔ ɖe ame bubu gbɔ domahi. Vie me, mhm. mi kpa Ilevi nya ma mi kpa. Eke le gbɔwòe.
O oh, efo le nyateƒe ma esese ŋutɔ. Ilevi nya ya esese eta hã dum na mí. Mí ɖe kuku ne gavmɛnti awu ke ke gbe ta. Nya gawo katã le nye account me gava ɖi. Elabe nu ya woda ɖe edzia sugbɔ kpã. Leke woaɖo ga ɖo woade numa gbegbe ɖe edzia? Ŋ menyo. Ke heke ye ŋutɔ nina ɖeɖe ge. Ta míɖe kuku. Yi ke mieɖe kuku yi ke wo hã medzi be yi ma eh, transaction wɔa yi le vi ma na wo dɔ. Mekua a. Akpe anti na mi wo wo ŋkɔ ɖe. Eh, na mi wo ŋkɔ. Eƒe nye Jonathan Sega. Ok, efo eh, ilevia dzo ɖe agbe ɖeka eko ilevia eto me nɔ ge eke me sia me eh, gbɔgblɔ be o ame aɖewo be yewo yewoƒe ga ɖe ge ɖa le akauntiwo me. Gbɔwo ɖe leke ilevia leke ne kɔkɔe kple asi. Eh, ilevia ne va le are elabena eh, already kura ƒo kura ne mare sen ga ɖo ne yi ɖe ga ɖe ƒe va kple tɔ kura ga yewo ɖe na mo. Hafi le zi na ga va ele ani na ne ka ɖe fu. Enye nu ka ɖe fu ke nya ke na gbɔ ne eh, eh, government ku ɖe ilevi ƒe enu ya ŋu. Eh, enye ke le ase ma gbe ne be na nyoa eka no rasi bo. Ela bana the first day aka obe your start plan po amo ge amo ge re re ga le ko mo ba mo. Da na ba mo gbo amo ge re na pa ba mo ni ga ga. Mi pa Na ro wa mi ne ra o re te si die me. Ma se sa pa. Ma se sa pa. Ini pre sa bala ya gi koto kura ka 4.5. Delali.
Okay, a anti dela ilevi jo da gbe ɖeka edɔ wɔ ge. Wo ga wo ɖe o mobile money account me ɖe leke ne wɔ wo ge. O nya mobile money account me la shi.
Ya mobile money account me la shi wa. La shi yo ta, ma ta ni ga wɔ ge. Ke o boyfriend anu ɖo gaɖo afi ke ne xɔ ne lo. E i levi ya egɔme dze gedzo ɖe agbe. Leke ne kɔe? E leke ne kɔ e transaction alo leke ne kɔ xɔ i levi ya ƒe vava eto me dzo ɖe agbe. E nya adzo ɖe agbe a me yi na nye gawo kata ri drɔge. Vujɔ siste Ghana. E nye tɔ yegɔ nu vujɔ ete Ghana. Ne ƒlɔ me nana me ɖe dzi kpɔ. Be ne mi kpɔ ke nya la dzi. Basket ya o ma adre koe le me. Mikpɔ be ne míe míate kpɔ hã, míe ɖe kuku, nukponu ma gbɔ na mi mía fofoe. Tɔ mío gɔvimɛnti ye kake. Mío ŋutɔ míaƒe gɔvimɛnti ye kake, eh, eh, ile via. Nekpɔ, eta ɖum no.
Awo, melo ta ɖum, adɔme ɖum. Ah, ah.
Mɔmi be ile via menye ta ɖum wole na dɔme. Dɔme ɖum wole na ye. Dɔme ye kura ne Me sia me wo katã va yi ma be ile via ebe yewoa wu ye. Mi dze ŋgɔgba mi age ɖe mɔ mi. Ne nye tɔ me la si MP pitɔ wo me nyi. Ok. Gake nu be aɖu ta na aɖu dɔ me na nye tɔ ŋutɔ MP pitɔ wo me nyi. MP pitɔ wo me nye ŋutɔ ŋutɔ ŋutɔ. Nye ma bla MP pitɔ wo me nyi. Le ile vi be mia nyame tso be nye me se match about it nye be.

Eɖo ede dzinya tsɔ wu tame ɖe ge. Ta ege eyina woƒe gawo ɖe ge ɖa le account. Etsɔ ɖeka Friday kɔ. By his willing na me yiga le do. Ten pesos na manyi chigo ke me close nya account. Akpe ana be ame geɖe na kpa eƒe mobile money zaza yi ke efo ya tɔ enyima ya me koe se be enu ya na age ɖe to me. Already ya government ya da shi ɖe dzigo go ne mi godo by godo edɔ wɔ ge koe. Ta dze be mi akɔe alo mi mɔ xɔ go. Yi levia egbɔna. Eh, etɔ ye ma o gblɔe ma. Mi ɖe ame bubu dzi miakpɔ ɖa. Nya nu ya wokɔ vɛ dɔme lo nye ƒe mafia godzi ale abe ga mele asi me me ʋuɖo ga ya si eh, mobile money transfer ye mewɔna fifia wolɔ ga kɔ ɖe dzi nenema leke me ga fia ga wɔ mobile money transfer ta ga mele asi me government ne ɖe ŋma ɖa ne wòna mi vovo le dukɔ me. Government ne ɖe ŋma ɖa ne wòana mi vovo le dukɔ me elabe e-transfer

As an old lady ke le aƒe me, leke nèkpɔe eyi ke na ana míanya ku ɖe woƒe dawo ŋu? Ee, efu ɖe ge ŋutɔ elabe danye nye asitsa le o. Nye amu ɖo na gari be ne ƒle agba ne eo. Ta ne ewɔ nenema ewɔ ge be asia hã etɔtɔ ge. Asia etɔtɔ ge yi ke mɔgbe mania imo wònɔ ega ɖem kple tɔmɔ le. Akpɔ be mie eɖo edze nam egba le egba ƒe ŋkeke me. I hope ne mi ɖe aƒeme fia mi na subscribe ge to Everlove TV le YouTube kple su be

Melé woƒe enuwo ɖe asi hafi interviewa wɔm. Ta midzagba mia subscribe to Everlove TV ne mia ayi ɖe ŋgɔgbe. Ok, efo gaga. Yeah. Dzo ɖe agbe ɖeka. Aŋlɔ ga si ma fia eye nèwɔna wò business le. Ilevi egbɔna ve tsɔ eh, Monday ɖeka. Nye si be amewo gbɔgblɔ be yewomega ega ɖe ega ɖe ge le mobile money ame yiwo be yewoƒe ga ya le ma yewo katã withdraw ge yewomega mobile money zã ge o. As a business, this this is what you do. Leke nèwɔ nu ya? Leke nèkpɔ be míawɔe out?
Ale nyateƒe me yi le vie edze fu ɖe ɖe gɔme ho kafi wo gbana implement ga alo gbana dɔwɔwɔ gɔme dze ge because sɔre dia ame yiwo va rena ga wo katã wo va ɖo woƒe ga wo be yewo dzi be yewo empty yewoƒe wallet before first may okay ta nya be transaction yiwo mi wana pe ede edidi edidi